Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Engka bisi di entara kitai nanya, Nama enda juluk ati Allah Taala ngaga mensia lebuh Iya baru nempa mensia dulu kelia? Bisi mensia bepetemu, Pengidup aku, barang ku aku ngena iya. Nadai sapa-sapa ulih ngajar aku gaya aku patut idup. Pengidup tu asai ke nadai reti, ku runding sekeda. Bup Pemungkal nulis, Udah nya Tuhan Allah Taala nempa mensia ari amau tauka abus tanah, lalu ngesuhka seput pengidup ke dalam lubang idung iya, lalu mensia nya idup. Allah Taala penempa mensia enggau semua isi iya. Mensia digaga neladan gamal iya empu. Bup Masmur seratus tiga puluh semilan ayat empat belas madah, Semua utai ti dikereja Nuan endang nyelai sereta manah bendar. Salin Alkitab Berita Baik, Alkitab Bahasa Malaysia, nyentuk agi dalam runding aku. Tu munyi salin iya. Aku memuji Engkau kerna Engkau menciptakan aku dengan baik dan luar biasa. Segala perbuatan-Mu ajaib dan mengagumkan, aku bendar-bendar menyedari nya. Mensia digaga nyelai sereta manah bendar neladan gamal iya empu. Lalu ari semua utai ti udah digaga Allah Taala, mensia aja ke dikesuhka Iya seput pengidup. Aruh iya ka munsuh Allah Taala enggau enda ka ulih nguji deka ngerusak kaul di entara Allah Taala enggau mensia ti digaga Iya nyemaka gamal Iya empu. Mensia diuji, diumbuk ninting hari ngelaban semua adat Allah Taala ti kudus, ngambika ngaga penyalah ngelaban Allah Taala. Sitan ti dibanding Tuhan Jesus enggau penchuri dalam Injil Saint John bagi sepuluh ayat sepuluh, iya datai laban iya semina deka enchuri, munuh enggau ngerusak. Lalu Saint Peter nyemakaka Sitan enggau singa ti bejalai segau-segau ti negung begigaka orang ke deka dempa iya. Peter mesan kitai laban meh Sitan bediri tegap dalam pengarap. Kitai ti udah diadaka baru, ti udah diadaka ari atas, ti udah diberi Jesus kuasa nyadi anak Allah Taala, ke diadaka Allah Taala, ti udah mati ke dosa. Kitai diajar, nyerahka tubuh kitai nyadi piring ti idup ti kudus, ti dikerinduka Allah Taala. Tu utai ti dipinta Allah Taala ari semua kitai ti udah digaga Iya keria empu. Tu ke deka Tuhan Allah gaya kitai ngena pengidup kitai sepemanjai kitai nguan dunya inyau tu. Iya udah ngesuhka seput pengidup ngagai kitai, ngambika kitai ngeninggi, ngemesai lalu seruran ngemuliaka nama Iya. Ngagai Kristian di Kolose, Paul nulis, Nya alai, Laban kita udah dipilih Allah Taala nyadi orang ke kudus sereta dikerinduka Iya, rasukka penyiru, penelap, ati ti baruh, ati ti nemu nunduk ngagai pangan diri, enggau ati ti liat. Pendiau ti ngembuan penyiru, penelap, ati ti baruh, ati ti nemu nunduk ngagai pangan diri, enggau ati ti liat, tu pendiau ti ngerinduka ati Allah Taala. Paul minta ari Kristian di Rome minta kita nyerahka tubuh kita nyadika piring. Nama bansa piring tubuh ti dinjuk kitai ngagai Allah Taala ngelama-lama tu? Kati iya baka piring ti idup, ti kudus enggau dikerinduka Allah Taala? Tauka piring ti kamah, ti enda menuku, ti sengapa aja, piring Anang enda aja. Paul ngelalau Kristian di Korint, nengeri ti besai alai orang ari mayuh bengkah bansa diau. Tebilang laban pengawa dagang, dalam adat asal enggau main asal orang ke diau dia. Tebilang mega laban kereja kamah ti balat dikereja orang. Nyalai ku Paul, tubuh ukai dikena ngerejau ulah ti kamah, tang dikena ngerejau utai ke Tuhan, satu Korin bagi enam ayat tiga belas. Kati kita enda nemu, tubuh kita nya perengka tubuh Kristus. Barang sapa begempung enggau Tuhan nyadi setubuh enggau Roh enggau Tuhan. Seliahka ulah ti kamah, Genap dusa ti dikereja mensia dikereja iya ari luar tubuh, tang orang ke ngereja ulah ti kamah bedusa ngelaban tubuh diri empu. Kati kita enda nemu, tubuh kita nya rumah Roh Kudus ke diau dalam kita ke udah diberi Allah Taala ngagai kita? Kita ukai enggi kita empu, tang enggi alah talo. Laban kita udah dibeli alah talo ngena rega ti besai, nya alai kena meh tubuh kita ngemuliaka alah talo, satu Korin bagi enam ayat lima belas ayat tujuh belas ngagai dua puluh. Terang amat ari tulis Paul, kitai Kristian enda sekali-kali dikemendarka ngenjuk tubuh kitai ngambika dikena ngereja utai ti ngemediska roh enggau pengarap kitai. Tang patut kitai ngena tubuh tu, ti udah ditebus ngena rega ti besai, iya nya darah Anak Domba Allah Taala ti tuchi, ngereja semua pengawa ti dikerinduka Allah Taala. Jesus nanya sida murid iya. Ba penemu orang, sapa Anak Mensia? Sida nyaut, Sekeda ngumbai iya John Pembaptisa ti udah mati dibunuh, dipumpung pala dalam rumah jil. Sekeda ngumbai iya nabi Elijah tauka nabi Jeremiah tauka siku ari nabi bukai. Lama amat Jesus udah begulai enggau mensia, tang agi mayuh lalu enda ngelalui Iya. Jaku ti disebut aku ngagai kita, ku Jesus, ukai disebut aku ari peneka aku empu, tang Apai ke dalam aku ti ngereja pengawa Iya. Tang enti kita enda arapka nya, jaku ti disebut aku, kita patut arapka aku ketegal utai ti udah dikereja aku. John bagi empat belas ayat sepuluh ngagai sebelas. Nama utai ke disemu sida pasal Jesus? Ukai enda iya tu tukang kayu, anak Maria, menyadi James, Joses, Judas enggau Simon? Ukai enda menyadi indu iya bisi ditu enggau kitai? Di menua iya empu, lebuh hari Sabat, iya ngajar di balai gempuru. Mayuh orang alit ati ninga iya, dataika sida nanya, Dini alai orang tu bulih semua utai tu? Nama penemu dalam tu ti udah diberi ngagai iya? Nama kereja jih ti benung dikereja iya tu? Mak bagi enam ayat satu ngagai tiga. Nyentukka sehari tu, mensia agi enda ngelala sapa Jesus ti diada ulih Maria di Betlehem. Ukai enda iya tu tukang kayu, anak Maria, menyadi James, Joses, Judas enggau Simon? Ukai enda menyadi indu iya bisi ditu enggau kitai? Naka nya aja penemu sekeda mensia. Ketegal nya, Bup Kudus madah sida nulak iya. Baka nya mega, ari kelia dataika sehari tu, mensia ti nulak Jesus enda ngetu nabur berita ti enda ngena pasal Jesus. Berita bula ti sengaja digaga dikena nesatka mayuh orang, berita ti diajar pengajar bula, awakka bejaika nama Jesus. Aram kitai ninga ari saksi Kristus, iya ti begulai enggau Jesus, meda sereta ninga iya lalu mati ketegal nama nya, Simon anak John. Jesus empu ngumbai Simon Peter anak John beberekat. Jesus empu madah, Laban mensia nadai madahka utai tu ngagai nuan, tang Apai aku ti di serega madahka utai tu ngagai nuan. Nama utai ti disebut ti dipadah Peter anak John ari padah Allah Apai ti di serega lebuh Jesus nanya sida murid, Sapa aku tu ku kita? Simon Peter lalu nyaut, Nuan tu Kristus, Anak Allah Taala ti idup. Matthew bagi enam belas ayat enam belas. Simon Peter dikena Allah Taala besaksi madahka Jesus tu meh Kristus. Allah Taala iya empu ke betelai dalam runding Peter ti madahka Jesus tu Kristus, Penyelamat. Jesus, Penebus, ke nyadi piring kena muai dusa kitai lalu ukai semina dusa kitai aja, tang mega dusa semua mensia. Iya penyaup ti lurus ti bejaku ngarika kitai, satu John bagi dua ayat satu ngagai dua. Ari bup pemansut bagi satu, Penulis tu madah, siku raja ti baru ti enda ngelala Josep belabuh megai perintah di menua Ejip. Raja enggau orang Ejip takut lebuh sida meda pemayuh orang Israel. Orang Israel ukai semina mayuh tang kering agi ari orang Ejip. Iya meri ukum ngasuh indu bidan munuh anak lelaki orang Hebrew. Indu bidan dua iku tu orang ke nangikalah tala lalu enggai nitihka jaku raja. Nya alai pemayuh tubuh orang Israel majak nambah-menambah. Raja meri atur ti baru ngagai orang Ejip, ngasuh sida ngambi semua anak lelaki orang Israel ke baru ada lalu buai sida ngagai Sungai Nile. Tu maya Moses ada. Indai iya enggau menyadi indu iya nyelamatka iya. Indai enggau menyadi indu Moses udah ngena pemintar seduai nyelamatka iya. Indai enggau menyadi indu Moses dikena Allah Taala ukai semina naka nyelamatka iya, tang laban Allah Taala bisi pengawa besai ti deka dikereja Iya nengah Moses, iya nya nguluka orang Israel pansut ari nengeri ti alai sida nyadi ulun ngagai menua ti kaya sereta ambi. Kitai udah ditebus ngambika nyadika enggi iya, Rom bagi sebelas ayat tiga puluh enam. Peter, Andrew, James, enggau John enggau mayuh murid bukai dikangau Tuhan ngambika ngulihka mensia nyadi nembiak menua serega. Kitai diberi macham pemeri ari pengasih Allah Taala, lalu pemeri nya enda sebaka. Pemeri nya diberi ukai dikena ngeninggika diri, ukai mega dikena bambi ulih ari orang ke nadai. Nyalai Paul nulis dalam surat ngagai Kristian di Rome, Enti kita bisi pemeri kena benabi, benabi, enti kita bisi pemeri mela orang, awakka kita mela orang. Enti kita bisi pemeri ngajar orang, ajar orang. Enti kita bisi pemeri meransang orang, peransang orang. Enti kita bisi pemeri ngenjuk utai ngagai orang, Njuk utai ngagai orang enggau ati ti gerah mudah. Enti kita bisi pemeri nulung orang, tulung orang enggau ati ti ransing. Enti kita bisi pemeri ngayanka pengasih, kereja nya enggau ati gaga. Semua tu dikereja kitai enggau tubuh kitai. Nya alai, serahka tubuh kitai nyadika piring ti idup, ti kudus ti dikerindukalah Talu. Tu meh jalai kitai patut nyembah Iya. Besampi kitai. Tuhan Allah, Apai kami ti pemadu bekuasa. Kami meri terima kasih ngagai Nuan laban Nuan udah meri kami tubuh tu. Ajar kami awakka kami meri sereta nyerah tubuh kami tu nyadi piring ti idup, ti kudus ti ngerinduka Nuan. Iar kami ari semua pengawa ti ngasuh kami ngereja utai ti salah, lalu tesaup kami ulih kuasa Nuan ngambika kami ngena tubuh tu ngeninggi, ngemesai, ngemuliaka nama Nuan ti kudus, ulih nama Jesus Kristus Tuhan kami. Amen.